Ӕртыккаг сӕр Ӕз сымахмӕ цы фыстӕг фыссын, уый дыккаг у, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ. Дыууӕ фыстӕджы дӕр уын уӕ зӕрдыл цы лӕууын кӕнын, уымӕй архайын уӕ сыгъдӕг хъуыдытӕ райхъал кӕныныл. Рохо ма уӕнт, сыгъдӕг пехуымпартӕ рагагъоммӕ кӕй загътой, уыцы ныхӕстӕ. Стӕй уын уӕ апостолты дзыхӕй Хицау ӕмӕ Ирвӕзынгӕнӕг кӕй фехъусын кодта, йӕ уыцы фӕдзӕхст. Фыццаджыдӕр зонут, рӕстӕджы кӕрон кӕй фӕзындзысты, сӕ чъизи монцты дӕлбар чи уыдзӕн, ахӕм фауджытӕ. Уыдон уыл худдзысты, кӕм ис зӕрдӕ кӕмӕй бавӕрдта йӕ уыцы дыккаг ӕрцыд. Уымӕн ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ дӕр амардысты, фӕлӕ дуне сфӕлдисынӕй нырмӕ ӕппӕт дӕр баззад цы уыд, уымӕй. Афтӕ чи хъуыды кӕны, уыдон нӕ зонынц. Хуыцауы ныхасӕй рагзаманы арв ӕмӕ зӕхх скондӕуыд донӕй ӕмӕ доны фӕрцы. Уымӕ гӕсгӕ уӕдыккон дуне фӕдӕлдон ӕмӕ бабын. Ныртӕккӕ арв ӕмӕ зӕхх та уыцы ныхасӕй ауӕрстысты басудзынмӕ, Тӕрхоны бон бабын уыдысты уыдон дӕр ӕмӕ ӕппӕт ӕнӕхуыцӕуттӕ дӕр. Мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, иу хъуыддаг сымахӕн хъуамӕ сусӕг ма уа. Хицауӕн иу бон мин азы хуызӕн у, мин азы та иу боны хуызӕн. Иуӕй-иутӕм куыд кӕсы, афтӕ Хицау фӕстиат нӕ кӕны йӕ зӕрдӕвӕрд сӕххӕст кӕныныл. Фӕлӕ уын бирӕ быхсы, фӕнды йӕ иу адӕймаг дӕр куыд нӕ фесӕфа, фӕлӕ иууылдӕр куыдӕр фӕсмон кӕной. Хуыснӕг куыдӕр цӕуы, афтӕ уыдзӕн хицауы ӕрцыд дӕр. Арв гӕрӕхтӕгӕнгӕ цыдӕр ӕрбауыдзӕн, арвыл цыдӕриддӕр ис, уыдон цӕхӕр фестдзысты ӕмӕ ныппырх уыдзысты. Зӕхх йӕхӕдӕг дӕр ӕмӕ йыл цы хъуыддӕгтӕ ис, уыдон иууылдӕр басудздзысты. Кӕд ӕппӕт уыдӕттӕ афтӕ ныппырх уыдзысты, уӕд сымах та цавӕр хъуамӕ уат? Сымах уӕ сыгъдӕг царды хъуамӕ ӕнувыд уат Хуыцауыл, ӕнхъӕлмӕ кӕсат ӕмӕ бӕллат Хуыцауы боны ӕрцыдмӕ. Уыцы бонарвыл сирвӕздзӕн арт ӕмӕ ныппырх уыдзӕн. Цыдӕриддӕр ыл ис, уыдон фестдзысты цӕхӕр ӕмӕ батайдзысты. Фӕлӕ махӕн Хуыцау зӕрдӕ бавӕрдта ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсӕм, рӕстад кӕм ӕрцӕрдзӕн, уыцы ног арв ӕмӕ ног зӕхмӕ. Уӕдӕ, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, ӕппӕт уыдӕттӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсгӕйӕ, бацархайут йӕ разы сыгъдӕгӕй, ӕнаиппӕй ӕмӕ йемӕ фидыдӕй ӕрлӕууыныл. Ӕмӕ нӕ Хицау бирӕ кӕй быхсы, уый нымайут фервӕзыны фадатыл. Хуыцау уын лӕвӕрд зондӕй сымахмӕ уый тыххӕй фыста нӕ уарзон ӕфсымӕр Павел дӕр. Афтӕ Павел фыссы йе ппӕт фыстӕджыты, уыдӕттыл куы фӕдзуры, уӕд. Йӕ фыстыты ис зынӕмбарӕн бынӕттӕ, ӕмӕ сӕ ӕнӕфенд ӕмӕ йӕ уырнынад кӕмӕн не сфидар, уыдон зыгъуыммӕ кӕнынц иннӕ фыстытау, ӕмӕ уымӕй сӕхи кӕнынц мӕлӕты амӕттаг. Уӕдӕ мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, уыдӕтты тыххӕй сымах зонут ныридӕгӕн ӕмӕ уӕхи хъахъхъӕнут, хӕлд адӕмы рӕдыд фӕндагыл куыд нӕ цӕуат ӕмӕ фидар цӕуыл лӕуут, уымӕй куыд нӕ фӕиппӕрд уат, афтӕ. Рӕзут нӕ хицау ӕмӕ ирвӕзынгӕнӕг Йесо Чырыстийы хорзӕхӕй хайджынӕй. Тырнут ноджы йӕ хуыздӕр базонынмӕ. Кад ын уӕд абон дӕр, ӕмӕ мыггагмӕ дӕр. Амен.